Alo?
Diňleşi göneli. Ey ağam gowmay bamyňay? Oo, Amanow, gowmay diýen. Hawa, nirde näme isläp ýörsiň? Ay özüň diýdiň ha gelseň habarlaş diýip. Hawa, we nirde uçma dördüň? Men mi ha, poýdan düşdüm şu, birinji parka tarap ýöräp barýan. Bolly seret.
Meň öýüme tarap awtobusda oturyp gaýdyber, men seni garşylaryn aşakda. Boldy.
Bardym onda. Bor-a, gullukdaş diýeniň şunuň ýaly bir okopdaş bor-a, ho-o-o! Amanow, gel-ow bäý.
Şu, kol, şu da. Eý, Amanow.
Myradow.
Eýli. Ow, hala olam bol.
Şu, kol, şu üýtgemediň, aýa, bäri gulluk däl indi, panýat saňa ýaraý. Aýo, näçe wagtlar göremogam men seni. Eşik näme, iki ýyllyk aldyňmy? Giň-giň alşdyr, uly zat. Owersaýz diýilýän bu, täze moda. Häý bolýa bizde şular bolýa. Näme bilen geldiň bärik? Men işe girmäne geldim. Bolsa bir kuwin sende galjak. Mesele däl iki günlük bolsa alaýyn myhman edip. Häý bolýa ýör öýe ol gir. Şo wesna şokyny aýlatyp ýörsiňä ýa? Göter ha. Bolýa bäri graždankam naharlaýyn häzir ýör. Ä gullukdaky ýalak kelem çorba berjek bolsaňa giýjekkä. Gül däl nahar berjek ýör. Molla bolýa.

Hani? E, daragt.
Bir derek pora berip nerwim alyrdyň aý jigim. Kelläň nirde seň o? Raýona gelenime görä bratogym görýäni.
Waý, barýan aý barýan. Döwdüler gapyny. Hany o taýsy galypdyr sebäp gowy süpüreňok. Gowy süpür. Biş, bir görseň seň dostlaň durşun häzir nät. Ejem bolaýmasyn o?
Salam aleyküm Elaja. Älik salam.
Didara mam kara.
Ba, hala.
Karaman şu gajakdyna. Bar,

Näme boldy jigim? Jaňlaşman gezip ýörsüňmi? Mamyňlara geldiňmi? Aýam gelen güne salam çykýan edin-de. Ane agam diýin, özüň diýdiň-ä, heleýgul bolmaň diýip. Didar batok. Ow. Semeýny ýagdaýdyr aýalyňa kömek etmelimäý, nahar dadyp bişirişmelimäý. Näme?
Dälirdik mowjugim. Gelniň özi bişirmeli. Naharam, kirlerem özi ýuwmaly. Bolmasa bar ajym, şu durşuňa galarsyň. Aý bu wagtky ýaşlar dary, biderek sorag berip nerwimi alyrsyň ajym. Kelläň nirde seň-ow? Bilýän, Saparjym.

Biz şu dükanyň swedi bolsak, siz iki ýüz ýigrimi boltsyňyz. Ine-de men başgaça görnüp, bäşlege-ä.
Öwren gaýynmam şundan. Ýaranmany, ýaranmadan liste durýan naglyny. Däneýin, habaryňyz bolaýsyn. Menem ýekedirn, gözüňize tutarsyňyz. Ýa-da, salmaň-eý şulary. Başlygyň ogly başlyk bolanda ikinji sezon birinji bölüm. Men ýene gelendirin. Narmanca olun. Aha, salam aleyküm oglanlar. Oo, bratella. Salam beriň o başlyň ogluna. Gel.
Gelindir no kimçilik bol faýdaýyň bomy? Siz nirden gelýäň, näme edýäň? Ay, palawjy gaýyrdyk oglanlar bilen seň hasabyňa dost. Dost bar, ne gam bar ile. Indem muň hasabyna

Zeretdin-ä ha biz ýaly dost tapylmaz. Sen näme işleýäň, hä? Baş gara saçaly işleýän hiç otur. Dogry edýäňiz.
Iki gözüm sizdedir. Bir maňa reska bir amerikan al, dymyno şahyrly. Kän garaşmanam halamokdyryn. Bagyşlaň, kakaňyz siz gelende iýmäne-de, içmäne-de hiç zat bermäň diýdi. Özüm bilerin-eý.
Bar saňa ýüz manat ştraf. Al kofäni. Bilýän.
Bir ana kakaňyzam berler.
Çagalyk barada. Biziň çagalygymyz internetsiz geçdi. Şoň üçin hem biz hemmämiz daşarda ulaldyk. Indeýsiň çagalary ýalak bolup, hemme kişi daşarda oýnaýardy. Ulamma, kiçemma, gyzamma, oglanamma, baýyň çagasamma, garyplaň çagasamma, menem bar aralarynda. Kän bir kiçikäk baýa-garyba kän seredilenokdy hem soňky döwür bir ulalaňsoň başlaýar şu zatlar. Ýöne çaga wagtyňa Mara kimin baý kimin garypdygy çagalaň içinden bildirýädi saýlanýady adamlarda men bir zada düşünemok ýöne näme üçin meň öýdäkilem maňa baýyň çagalaryla gatnaşmana rugsat berýädiler ýa mysal üçin meň çagalam bolsa men baýyň çagalaryla gatnaşdyrmaýan öz çagalamy ýok nifkoýum sluçiý garybyň çagalarydan pažalysta bizden pes ýaşaýanlar bolsa mesele däl öýüne barsynlar görsünler o bir anakomyň üstünde ýedi bolup uruşýanlaryny Bir-biriniň gözüne zilka zat sokuşdyryp, Mämmuhammet kino gördüň. Öýüne gelip ondan, Kakam jan, sag bol bizi şu günde ýaşadýanyň üçin diýsin, oglum, ýöne özünden baýlara gatnaşmasyn, ýok. Näme üçin? Sebäbi men özümden baý çagalar bilen oýnaýardym-da, kiçi wagtym bolup, öýlerine-de barýardym. Öýlerine barýan welin, geň galýaň köp zatlara. Meselem, olarda Snickers iýmek üçin lineýka ulanylanok. Prosta bizde snickers ölçelip iýilýän zatmyka öýtýädikdä bilýäňmi? Üç adam bolsa şony üçe deňje bölüp, ony sen köpräk böldüň özüňe zat diýip ejeň aýdyp. A olarda welin näçe adam bar öň içinde şonça-da snickers bar. Gaçýar. Ýe reklamadaky ýaly bilýäňmi hiç kim hiç zat diýenok. Ýa baýlaň öýüne myhman süýji ýok bilýäňmi. Bizde myhman süýji barda ýokarky polka şoňa eliň degdigi ýeňsäňe bir zat degýän polkalar myhmanlar üçin. Olarda lýuboý süýjini halaýaň iýýäň myhman gelende täzesini alýalar. Ýa meselem banan asyl banan diýlen zat öýde maslahatlaşyp iýilýän zat dälmi. Kakaň obşi ýygnak edýär, şu gün bäşde inmäňiz öýde boluň, banan iýendir. Ýa meselem baýlaň öýünde auksion bar. Öýünde auksion bar. Biz ýaly Dimaň kompýuterine gitmek üçin köçeden bäş sany çüýşe çöpläp, onam tabşyrmana ýer gözläp ýörenoklar-da, prosta öýüne girýärler. Ýogsam Dimaň çagalaram däl-ow şolar. Öýlerinde auksion, lýuboý wagt oýnabermeli. Garaz, sosialnyý deňsizlikde çagalar össe birazajyk nitorak bolýar. Ýöne, ýöne, şunça negatiw aýtdym, bir pozitiwnyý ýerinem aýdaýyn. Seň kimdigiňe garamazdan, hemme kişiň deň ýeri bardy. Sen baýyň çagasy, garybyň çagasy, ejeň kim, kakaň kim, hiç kimiň işi ýok. Şo taýda. O ýeriň ady futbolly polýa. Futbolda hemme çagalar, hemmesi bir maksada gulluk edýär. Garşydaşyň derwezesine gol salmak. Boldy. Başga hiç zatdan işimiz ýok. Futbol oýnap bilýäňmi? Boldy, bratok, sen biz bilen. Oýnap bileňokmy? Ýöne seň topuň bar bolsa, onda-da biz bilen. Tä bizde ýok. Şu taýda-da deňlik ýok öýdýän-a. Mah.
Zabila na stres, ýa delaýu ýa. Ty pišeš mně hejt, ýa delaýu dva. Şou biznes, moj instagram. Bu günem döner paýlamana geldik. Ber karara, ýöriň gideliň.

Şirin sözli jan eken. Şirin sözli nenejan. Saýlan ýigidiň bilen bagtly ýaşa elmydam. Aý bolýa bildim. Dur dur dur eliň tut. Me. Baba. Gi ajykma bolýamy. Daway. Daway. Daway. Sen hakyky dünýe ýalan. Söýjek seni jynym bilen. Annanaýda.